Sinjuri, nilqgħukom minn Ħal Għaxaq, jiena u l-għaxqi ħdejja hawnhekk Daniel Kirkop għaliex erbat ijiem wara ġej tgħix hawnhekk. Mela, għalfejn ngħidu hemm hu wkoll. Jiena ħammur Ħal Balzan. Eħe, tajjeb. U kombinazzjoni ħabad tajjeb ukoll li ġej jgħix hawn għax Infrastructure Malta Għadhom kif irranġaw ħames toroq minn hawn. Tlaqna ħa narawhom. Infrastructure Malta bniet mill-ġdid u reġgħet fetħet ħames toroq fir-raħal ta' Ħal Għaxaq. Dawn huma Triq il-Gudja, Triq Santa Marija, Triq iż-Żejtun, Triq Gian Marie Dalli u Triq il-Belt Valletta. Din tal-aħħar hija waħda mit-toroq prinċipali li jwasslu għal dan ir-raħal bejn Triq tal-Barrani, iż-Żejtun, u tibqa' sejra sakemm tingħaqad ma' Triq San Filippu fil-qalba ta' Ħal Għaxaq. F'dawn il-ħames toroq l-għadna kif semmejna, Infrastructure Malta għamlet ħafna xogħol, fosthom għaddiet is-servizzi kollha minn taħt l-art, ħadet ħsieb li tagħmel bankini ġodda, speċjalment fejn ma kinux jeżistu, kif ukoll il-pedamenti tagħhom saħħithom. U mbagħad finalment, taht is-saffi differenti tal-asfalt. Infrastructure Malta qed tibni mill-ġdid Triq il-Ferrovija l-Qadima li taqsam minn Birkirkara għal Ħal Balzan. Din it-triq residenzjali twila aktar minn kilometru tinsab tista' tgħid bejn żewġ ġonna ewlenin. Fuq in-naħa ta' Ħal Balzan, din it-triq tmiss ma' Vjal de Paul, it-triq ta' quddiem id-daħla għall-ġonna ta' San Anton. Tibqa' sejra sas-xaqliba ta' fejn hemm il-knisja l-qadima u ġnien l-istazzjon f'Birkirkara. Biex tieħdu idea aħjar tal-kobor tagħha, ma' din it-triq hemm jinfdu xejn inqas minn ħdax-il triq oħra. F'din it-triq Infrastructure Malta qed tibdel ma' żewġ kilometri ta' pajpijiet ta' taħt l-art illi jwasslu s-servizzi fid-djar tal-madwar. Tajjeb li ngħidu li fost dawn il-pajpijiet hemm dak tal-ilma u anke tal-internet. Tmenin fil-mija ta' dan ix-xogħol huwa diġà lest. Barra minn dan ix-xogħol qed isir ukoll ma' żewġ kilometri ta' bankini ġodda. Meta Infrastructure Malta għamlet it-testijiet fuq il-pedamenti eżistenti li kellha din it-triq, tant sabithom f'kundizzjoni ħażina illi t-triq se jkollha titħaffer f'fond ta' nofs metru biex b'hekk jinbnew pedamenti aktar sodi b'materjal illi jiflaħ it-triq tal-lum il-ġurnata. Fl-aħħar nett, ovvjament, jispiċċa x-xogħol billi jsiru diversi saffi ta' asfalt. Bħalissa, biex isir dan ix-xogħol, it-triq tinsab magħluqa min-naħa ta' Ħal Balzan sal-kant u dehra ma' Triq il-Paguni. Bħala rotta alternattiva tistgħu tgħaddu minn Triq l-Imdina u tiksru għal ġo Triq San Franġisk, li mbagħad twassalkom fil-part ta' Triq il-Ferrovija l-Qadima li għadha miftuħa. fid-direzzjoni lejn Birkirkara. U sinjuri minn ħalaxa daw kienu l-Infrastructure News ma l-iktar informazzjoni dejjem jeħtlu fuq social media tagħhom ġifieri Twitter, YouTube, Facebook, Instagram ħalli żommu rwieħkom aġġornati b'dak kollu li jkun għaddej. Jiena minn hawn ħallikom għaliex mistieden għal kafe għand Daniel. Jekk kunu lej ħalaxa għaddu jieħu gost bikom.